Dumela. Bolela ka diphetogo modumo ka mo. Ke medumo e fetogago ge re e bitša goba ge re e ngwala. Medumo e fetoga ge re bitša goba ge re e ngwala. Re na le le diphetogo modumo tša leina le tša madiri. re na le ya lediri le ya leina. Mohlala wa leina ke kgomo. Kgomo e be e le gomo. Bjale go ra gore kgomo e tšwa go leina le kgomo. G ya šomiša ka molao wa thatafatša gore e be kgomo. Bjale K E hlomeseditšwe pele ga ga gore e be kga le gore leina ka moka le kwagale. Ke re bitšago kgalapatšo. Ke re bitšago kgalapatšo. Ah, a ke tsebe gore wa twa ntlong ka di-slides tša ka. Alright, re na le phetogo modumo ya lediri. Re na le phetogo modiri modumo ya lediri. Ke na le problem ya di-slides tša ka mo pele nka se tlhalose ntho o sa e bonego. Ge re bolela ka phetogo modumo wa lediri, re bolela ka mantšu a o tshwana le ge re re

le ke kgopela go e bula gape ka moka gore ka mo e re re diela mathata ah, okay.

e lego O. A ke re re mo, legoro la pele la batho ke mo, e re motho o, a ke re, motho o. O ke lekgokasediri. O a ntoma. A ke lekgokasedirwa. Bjale, ke ka mokgwa di tlhalošwang ka gona mo. O e tshwana le gore e be e le motho. Motho o, o ye ke lego ka sediro, di lego ka sediri, sorry, lego ka sediri la motho. A ntoma, a e ke lego ka sedirwa la motho o o bolelwago ka yena. A ke lego ka sedirwa la motho yo go bolelwago ka yena. a kere bjale nka se re motho o a nloma nka se re o a nloma re tloša l ra bea t gore go be le thatafatšo le gore lentšu le kwagale e be o a ntoma o a ntseba o a nthoga nka se re o a nroga a kere nka se re o a nroga a ke le go ka se dire dirwa le le tlago pele ga modi wa lediri go ya ka mokgobe ke o botša ka gona n ke le bopitšweledi le le tšweletšago modiro wa sediri sediri a ke re ke motho motho o a n nne ke le bopitšweledi la modiro wa motho ola a ke re, O dira o a ntoma. Mang? Motho. Mme ye ke lebopitšweledi la motho a ntirago mošomo. O dirang? O a ntoma. Le tliša thatafatšo ya modumo ebile le tsenya modumo gore o kwagale dinkong. Bjale modumo o kwalaolo e ke re, O a nnn. A ke re, O a nnn. nne ye ke e kwagala dinkong, ke yona e re bitšago thatafatšo. Ke mohuta wa bobedi wa thatafatšo e lego eh, loma, ntoma, ntseba, nthoga, ke dithatafatšo dilo tšeo. Bjale mara mo re bolela ka phetogo modumo ya, sorry, ya lediri, ya lediri. Then re be le mehuta ya diphetogo modumo ke mo ke mo ka mokgwa ke tlhagišitseng botse ka gona re na le phetogo modumo ya kgalapatšo le ya thatafatšo aka ke ge re kopantšha medumo e mebedi ye e sa kwanego re re o a nruta aka o a nruta medumo ye ga e kwagane o a nruta Bjale re tloša r ra bea th ya ba o a nthuta, o a nrata, o a ntheta. Ra ba re ka se re o a mbitša, re o a mpitša. Re tloša go ya fetoga po ya ba thatafatšo, ya ba wa mpitša, bjale, bjale, wa ibalela, wa ipalela, wa mbalela, wa mpalela, wa, wa, nka se re wa nfihliša, ao, re re wa mphihliša, wa mphihliša. A ka re, bjale fo e fetoga pho. Bjale re tsenya mm pele a pho ya ba mphihliša. Re na le kgalapatšo. Ke ge bogare ba lelimo bo kgoma magalagapa, a ke re, bogare ba lelimo bo gahlana le magalagapa goba bo kgoma magalagapa. Re re mmele, a na le mmele o monnyane, re re ke mmijana. mmele ga a na le mmele o monnyane re re o na le mmejana wa botsana akere e be e le mmeleana mmele re e kopantšha le ana e le mmeleana bjale e be e sa kwagale gwa tšewa l akere modumo wa l o fetoga j ge lentšu le felela ka e Wa kwa? Re re ge lentšu le felela ka e, l e tla fetoga ž. Ke o file mehlala ya gona še, mmele, mmejana, segole, segojana, lerole, lerollijana. Mantšu a ka moka ke a bolelang a felela ka e. O ka lebelela. Mo go modumo wa bo, re bolela ka modumo wa bo. Bo yona e fetoga bije, kolobe, kulu, bjana. Wa e bona? Kolobe, kulu, bjana. Kobo, bjana. Akere? Ke dikgalabatšo ga o re bjiji bji bi bi ya ko lo bogare ba leleme go kgoma magalagala. Ke yona mehuta ya diphetogo modumo e gore diphetogo modumo re na le tša maina le tša madiri. Re na le tša maina tša madiri. thuto ya rena letšatši felelang.